Helo, dau brair ydw i. Fi wedi cyfarwydd o talaeth o ddeir eirth, a dwi'n nabod Tomos a Tomos trwy gwaith gwirfoddol gyda'r eirth. Dwi'n enwebu Tomos a Tomos achos maen nhw wedi gwneud lot o waith gwirfoddol i'r Urdd yn ystod y flwyddyn diwetha'. Maen nhw'n cyfrannu'n rheoledd i bwyllgor gwaith ac yn cynrychioli'r aelodau pwy- ar pwyllgor yy gwaith Sir Benfro. Hefyd maen nhw wedi cynrychioli Sir Benfro ar Bwrdd Sir Ifanc ac wedi yy cy- wedi cynrychioli aelodau'r Urdd ar cyfarfodydd gyda'r Comisiynydd Iaith, gyda staff yr Urdd, gyda Llywodraeth a gyda llawer mwy. Maen nhw'n brwdfrydig am yr iaith, maen nhw'n brwdfrydig am yr Urdd a maen nhw'n arbennig o dda yn siarad yn gyffrous ac yn llawn egni am y Gymraeg a'r Urdd a mae'n dyfodol yr iaith yn sicr os mae pobl ifanc fel Tomos a Tomos sydd yn siarad ar ran ein aelodau ni. Iawn. Emyr Phillips dw i a dw i'n Gadeirydd Pwyllgor Rhanbarth Sir Benfro ac yn yr rhan yna o'n waith dw i wedi enwebu Tomos Evans a Tomos Salmon ar gyfer Gwobr Siwmai yr Urdd. Wnes i enwebu Tomos Evans a Tomos Salman oherwydd, yn y lle cyntaf, dwi'n gyfarwydd iawn yn Wales pan nhw'n ddigon hen i fod ar lwyfan y Steddfod yr Urdd yn, yn y sir, ac hefyd dwi wedi dod i adnabod nhw dipyn yn well yn ystod y flwyddyn 2013 pan o'n nhw'n weithgar iawn ym mhob agwedd o waith yr Urdd adeg y Steddfod Genedlaethol Sir Benfro. Maen nhw ar adeg yn ystod yr wythnos, maen nhw yn gohebu i wahanol bapurau ar y maes ac yn rhoi hunain ym mhob sefyllfa y gallen nhw i helpu ac i gynorthwyo gyda'r Eisteddfod. Maen nhw hefyd yn aelodau o Fforwm Ieuenctid Sir Benfro ac yn ddau sydd yn mynd i'r uh, bwrdd syr ifanc yn Aberystwyth ac maen nhw yn, o hyd yn rhoi i syniadau nhw ar gyfer gwahanol bethau sy'n cael eu trafod. Felly mae'n mae bleser mawr gyda fi i enwebu'r ddau ar gyfer y wobr hon. Fy enw i yw Tomos Evans. A fy enw i yw Tomos Salmon. A da'n gily, yn ni'n. Tomos a Tomos! Rydym wedi cael ein henwebu ar gyfer gwobr. Cyfraniad tuag at yr Urdd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r ddau ohonom wedi cyfrannu a chystadlu mewn Eisteddfodau ers blynyddoedd. Cawsom gyfle y llynedd i fod yn rhan o neges ewyllys da yr Urdd yn Eisteddfod Sir Benfro. Bu'r profiad hwnna yn un unigryw a bythgofiadwy. Yn sgil hyn, cawsom gyfres o gyfleoedd ychwanegol i fod yn rhan o fyrddau rhanbarthol a chenedlaethol hefyd, sef Bwrdd Sir Ifanc, Bwrdd Eisteddfod, Pwyllgor Rhanbarth a Phwyllgor Ieuenctid Sir Benfro a sefydlwyd gan y ddau ohonom. Mae'n fraint anhygoel cael y cyfle i weithio gyda'r Urdd ac mae wedi bod yn sylfaen cadarn i ni yn yn ein datblygiad fel pobl ifanc yn y sir. Mae e hefyd wedi rhoi hyder i ni i hybu'r iaith o fewn Ysgol Bro Gwaun, sef ein hysgol ni. Pam dŷn ni'n credu ein bod yn haeddu ennill y wobr? Wel, mae'n anodd medru rhoi rheswm pam ein bod yn haeddu'r wobr gan nad oeddwn wedi disgwyl hyn yn y lle cyntaf. Cynhara rhannau blaenllaw yn yr holl weithgareddau hyn gan ein bod yn mwynhau'r profiadau. Mae'r ffaith ein bod wedi cael ein hynwebu yn fraint ac yn gwbl annisgwyl. Felly, diolchwn i chi am y cyfle o gyrraedd y rhestr fer. A byddai ennill y wobr yn sicr yn anrhydedd arloesol i'r ddau ohonom. Diolch.